جیڑھا طبقہ ہی تاں او بڑا پریشان تھے اور انہاں نے آکھیا یار ہن اساں نی سے چلیندے تے سویرے انشاءاللہ جس ٹائم سورج وغیرہ نکلسی بعد ول تھرے شہر چلیسوں اور ماشاءاللہ سورج وغیرہ نکل چکے ماشاءاللہ شاہین جیڑھے ہن مزدور جیڑھے ہن او شودے ناشتہ وغیرہ کر کے ہن دوبارہ ول آ چکے ہن تھرے شہر والی جگہ دے اتے تے بسم اللہ پڑھ کے دعا وی مانگی دے اور ماشاءاللہ ہن ہی ٹائم چلیندے پن گڈی کو سٹارٹ کریندے پن تے ول ڈیدھے ہیں کیویں گڈی سٹارٹ کرے نن کیویں ٹریشر لگ دیے چل دیے سارا سین تواڈے سامنے ہو سی انشاءاللہ گڈی ماشاءاللہ سٹارٹ تھی چکی ہے ہن ول گیئر لے سن تے ول ایڈو بھوسا نکل سی ذرا سین چیک کرے چوکی دیر لگ ویسی کاکا

داݨے نکلدن۔ دوستو جیویں تہاکوں پتہ ہے ہک ݙوں دی پہلے مزدور ڈے لنگھ چکے۔ ساݙے گاؤں دے وچ نہ ہک مزدور وی او کائنا ہووے جئیں انجوائے کیتا ہووے جئیں چھٹی منائی ہووے تے آرام نال سکون نال گھر ستا پیا ہووے۔ سارے شودے ایویں مزدوری کریندے رہ گئن ساری ݙیمہار کماندے رہ گئن۔ ماشاءاللہ یار ساݙے علاقے دے شاہین ہن یار اللہ پاک انہاں کوں لمبی زندگی عطا فرماوے جیڑھے جو حق حلال دی روزی کماوݨ دی خاطر پتہ نی کتھاں کتنا دور دور سفر کرن ہن۔ کچھو تے ساری ساری رات کم کرن ہن۔ اللہ پاک انہاں کوں لمبی زندگی عطا فرماوے یار۔ نقاب کیوں لئی ودے۔ ساڈے گاؤں دے وچ اے رواج نکل گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہور آکھن او بوری کوں نہ تولیندے پن۔ اگے تہاکوں پتہ ہے ڈھیری لگی ویندی ڈھیری لگ گئی اودے بعد ول تلدی ہئی۔ ہک ہک ڈینہہ ڈو ڈو ڈینہہ وی تقریبا ڈھیری تئیں پئی راہندی ہئی۔ ڈھیری چبدی ہئی تلدی ہئی۔ ول دانے جیڑھے انہاں ول دانے لوک چا کے گھر رکھیندے ہن۔

ماشاءاللہ دوستو تھریشر وغیرہ لگ چکی ہے دانے میں نکل دے پین اور اساں ہون بیندے پہ ہیں اپنی دکان دے اوتے تے دو چار گالیں کرے سن دوستو کہ یقین کرے سو کہ کسان جانا کسان ہر دفعہ بھی ہر فصل وچ کسان شودا پریشان ہوندے وقت پتہ کہ جس ٹائم کسان جس ٹائم حل وہندے زمین دے وچ کھاد چھٹیں دے اس تو بعد بیج وغیرہ رہیں دے کوئی بھی اگر فصل رہیں دے تا ہوں ٹائم ہر شاہ دا جڑا ریٹ ہوندے تا ہائی لیول تے ہوندے ڈیزل مہنگا کھاد مہنگی، بیج مہنگا اور جس ٹائم فصل پک ویندی ہے تیار تھی تے ول کسان دا ٹائم ہوندے ویچݨ دا ہوں ٹائم بالکل ریٹ تلے آ ویندے کسان دی تاں دھاڑ ہی نکلݨی ہوندی ہے چھودا رووے ٻاکے کجھ پیا تھیوے بہرحال کوئی وی اوندی ڳالھ سݨݨ کوں تیار کینی ہوندا۔ یار کسان کتھاں ونڄے کسان تاں رل ڳیا نا اگر کسان آواز بلند کریندے سیدھا ڈریکٹ جیل اچ کسان کرے تاں کرے کیا۔ دوستو دعا فرمیسو اللہ پاک جتنا بھی کسان ہیں نا سارے دے حال تے رحم فرماوے اپنی کرم نوازی فرماوے ویڈیو دا جتھیں کریں تے اینڈ تے ول انشاءاللہ تاکو نمی ویڈیو دے ملنے تب تک اللہ حافظ